Heddiw ma, dyn ni am fod yn ei bara gluten free. Ie, yeah, peidiwch at fod yn gas fan iawn. Croeso i artisanet.com. Ie, yeah, heddiw ma, dyn ni'n mynd i fod yn ei bara gluten free. Efo'r cymegion yma ymlaen i, sgyn i fi mot o syniad amdan. Ond, dyna'n byd amdano fi yna di. Dwi'n dall mewn lot o'n chi allan fyna sy'n eisiau trio bara gluten free, ond ddim rili'n really gwybod lle ddechrau. So, mae'n rili yn ideal i fi gael arbrofi efo yndi. Gael fynd down yn blaen dda chi a gweld beth sy'n gweithio a beth sy'n ddim de. Ond y dau brif broblem sy'n yna efo'r gluten free ma ydy'r er blas a'r binder. So, beth dwi'n feddwl o hynna ydy y burum a neu'r surdoes sy'n mynd i fewn iddo fo. Tewa, yr uh, un peth sy'n ei ddygodi de. So, hwnna'n un peth dyn ni angen uh, cysidro. A yr ail beth ydy y binding agents de. So hyn ydym yn chwarae fo heddiw. So efo fi fyma gen i fi Xanthum Gum a gen i Cilium Husk. Hyn ydy'r binders traddodiadol mae bobl yn licio iwsio, neu rei mwyaf cyffredin chi. Xanthum Gum o coed a Cilium Husk yn rhyw fath o wair, dim o, o India, neu beth o. O beth dwi wedi darllen, so tu allan yr hada sy'n troi'n reit uh, gel-like, os chi'n rhoi dŵr yn So mae o'n dda iawn yn baindio pethau yn ôl son. So dwi'n dreulio heina i gael hwnna, a dwi hefyd am roi sourdough yn fo, yn iwsio uh, just blawd, well, di gluten, de. So, yr er, uh, bol plaen, chi. So, ie, yeah, sourdough a binders yma flaen i. Hein dyn ni'n eisiau ei wneud yn torth. Uh, wrth gwrs, Swn i'n gallu chwarae efo blaf mam fel blend o flawd a pethau fel la, ond beth sgyn i mi yma di blawd plaen y siop. A dwi jyst yn iwsio hwnna, cos hwnna di peth hawsa i cael gafel yn, a dyna ydych chi eisiau rili de, bara. So, beth sgyn i mi yma di'r sourdough starter. A ewch ar y sourdough oats experiment fi, mi hwnna esbonio fan bach gwell. Ond fy ma ni jyst yn bwydo A starter ar ôl lot o calculations. I tua 130, 120% hydration, so hwnna di'r bwyd, uh, bwydiad, ie, yeah, cynta. Jyst eisiau rhoi da blawd a dŵr at gilydd a efo'r starter wrth gwrs, a gadw hwnna dros nos wedyn i fo ffomentio. Hwnnw hwnna wedyn fod yn digon actif i fod yn dyrym i'n bara Dyna wedyn, so dyma ni'r bwrdd yna wedyn, jyst mixio fo fyny'n bach a wedyn splitio fo. So fo yma gennym fi'n blawd, a dyn ni'n mynd i adio'r un faint o sydd does gluten free i'n blawd gluten free. Ie? Yeah? So, hwn di'r dŵr dwi'n mynd achwanegu, uh, ni'n siwr un recipe, so un dyn ni'n mynd i adio'r psyllium husk ma, a i'r ail dyn ni'n mynd i roi xanthan gum yn yr proportions cywir. Wrth gwrs bydd y recipes i gyd ar y wefan, a bob math o technical details, ond am wan, ylwch chi del, dwi'n gwybod beth ffordd i hwnna, ond ie, mae nhw definitely neu rhywbeth, e, maen nhw'n mynd yn reit gel-like, mae'r cilium hyrch yn, yn, yn, i elwch ar y fath, mae'n odd. Ond, well na Xanthan Gum. Xanthan Gum, wrth gwrs, nes i mixio fo'n gwybod na wrong. Ond, uh, Dillium Hust yn ei rili da, mae'n hwn yn edrych efo toes go iawn, dydy? Oedd o'n teimlo fel toes, oedd o'n uh, trin fel toes, so mae gen i mi obeithio'n da am hwnna. O'n i'n eich bach o miracle yn y fridge i'r uh, Zontham Gym. Ond o ddim. Ond fel chi'n gweld, ar ôl noson yn uh, room temperature, actually, gathen nhw, gathen nhw fridge wedyn. Ond ar ôl hynna, maen nhw wedi codi yn neis, mae hwnna wedi codi. So fewn i tubs ma nhw, yr Zontham Gym mix, just fewn i wall swynnu, todd tin o fath. A eisiau hwn mewn todd tin hefyd, just i gael uh, cadw siap o de a just bach o degwch i'r uh, Zontham Gym mix. Peth amazing am hwn oedd o'ch di actually gallu siapio fo le, fe fatha bara de, seilio'r gwylod, fatha pob peth o'ch ti'n gallu gwneud fatha torth bron iawn de. So hwnna mewn oblong bach yna, fewn i'r tyn efo. So just foil ar ei penna nhw wedyn. Dwi am uh, bobi nhw efo foil arno nhw, so wedyn ni just iwsio'r foil yma i brofi nhw am ryw awran cyn pobi hefyd. So na ni, hynna di cyfro fyny fel wan, Lantham Gymfyna a Cilium Husk. yn fyna. Mewn i man cynnas oedd hynna wedyn. Nes i ddim pobi nhw yma, ffôn off. Ond wedi cael ei gnesu bach o hwn. Fel ydych chi ddim yn gweld o'r out of focus camera. So, unwaith o'n wedi gorfod profi, jyst tynnu nhw allan o'r popty bach uh, cynnas a, a jyst sgorio nhw, jyst i weld os o'n nhw'n neud y gwbl o'n i. Uh, mwy o curiosity na angen rheidrwydd efo yma. Fewn i ffwrn nhw wedyn, 240 gradd oedd hyn i fewn ar pwythau ni'n gallu gael y ffwrn ar uh, garreg popi. Eto, dal out of focus am ryw reswm. Dwi'n gwybod pam o'n i jyst ddim eisiau ffocysu ar uh, ffwrn heddiw. Just... Ond uh, stem a pob peth, de, union rhywun ffordd chdi'n hobi rhywbeth fel arfer, de, jyst gael y gorau posib allan o'r dau dorth yma. Uh, deg munud eis i dynnu'r ffoil off, jyst i'n siŵr bod yr crwst yn brownio digon de. Dwi'n mynd angen y stem na i ddechrau, ond erbyn y 20 munud ola, ti ddim angen nhw. A dyna ni, 20 munud, a dda dda i pobi, a, wel, Xanthem Gun, no chance bach yn flop. Ond mae hwn, asu, bach yn lyfr gwylod, ond bai fi o hwnna, jyst am beidio tynnu mor tyn digon fast. So dyna chi Bara gluten free. Dyna mae'n amazing. Ylwch ar yr uh, dau dorth ma, maen nhw'n anhygoel. Hwn, obviously, crap. Just, uh. Ond mae hwn, hwn amazing. Mae hwn actually edrych y torth. Mae'r texture gwead bob peth yna, de. Sa'ch chi'n gwerthu hwn, a sy'n nhw'n cymryd o. So, sy'n nhw'n gwybod. Dder, uh, mae yna spring da yna fo, mae yna crwstyn da yna fo. Mae bob dim wyt ti isio ar gyfer bara gluten free yna. So just psyllium husk na a sourdough de, mae'n rhoi blas a mae'n rhoi binding iawn i chdi. Mae'r rhwyg di agor fyny neis, mae'r tu fewn yn soft, mae'n plygu, mae'n neud bod dim fatha bara. So ni'n neud e, so sy'n ni'n syni sy'n neb, so rwy'n i'n mynd gweld y gwahaniaeth rhwng hwnna a bara normal ddim. So mae'n amazing, mae gen ti'r crwstyn calad ar tu allan, mae gen ti tu mewn meddal, Bob dim yna, it hits every mark. So, mae yna wedi gweithio'n amazing de, mae'n gret. Cilium Husk, all the way, mae'n ei binder ffantastig, mae o'n blasu eitha bara, blas neis wholemeal arno fo de. A mae'r tu fewn efo'r texture just fatha ti eisiau de mewn ffordd, really. So, dwi yn 100% awgrymu Cilium Husk. Gaeth yn dwi efo artisaniaeth.com. Diolch yn mochad, a os ydych chi'n mind blown fatha fi yma, Please, just uh, likewch, commentwch, share'ch, bob dim fel annis siw bod pawb yn gweld y recipe yma a'r results anhygoel yma de. So, eto, diolch am watchad, a welwch chi tro nesaf.